Romoirũta ko árape ikatu hag̃uáicha jaikuaave guarani ñe'ẽ ha iñe'ẽ porã haipyre. Ko árape jaikuaáta jehai retepy. Mba'épa jaikuaavéta morangu retepy rehegua? Avei oikóva ha hapykuerépe ohejáva. Jahupytyse ko árape omombarete ikuaapy oikóva ha hapykuerépe ohejáva. Ohechakuaa jehaipy retepy oikuaa oikóva ha hapykuerépe ohejáva. Ko'ápe jaguereko hína ñane retã ra'anga. Yvy ra'anga. Ha Pasita he'íkuri, Pasita ha iñirũnguéra oñepyrũ ojerure y imbo'ehaópe omondo hag̃ua Chákope. Upépe ymáma ndokyvéi ha hypa umi y no'õ. Ava ha mymbakuéra ohasa asyeterei upéva rehe. Jaikuaamíta mba'éichapa ojapóta pasíta ikatu hag̃uáicha oguerahayka pe y Chákope. Upeva'erã jahecháta hína mba'éichapa ha mba'épa ogueru ñandéve pe Morangu reptepy. Jagua ha ha'anga. Upévare ñamba'apóta ikatu hag̃uáicha jaikuaa mba'éichapa peteĩ jehaipy retepy. Ko'ápe hína jaikuaáta pe morangu. Mba'e hína morangu? Fábula oĩ porã. Peikuaa porã voi upéva peẽ. Peteĩ jagua ogueraha ijurúpe so'o pehẽngue guasu. Iporãitépa, he'i ijupe g̃uarã. Araháta che rógape ha'u hag̃ua. Che año, che aikuaaháicha. Nemandu'ápa hína ko'ág̃a pe jagua ha ha'angáre. Ha pe rupi ohasa ysyry, pe y morotĩ sakãme Ohecha sapy'a ha'anga ha oimo'ã jagua oguerekóva avei so'o pehẽngue tuicháva ijurúpe. Upéi he'i, Iñembyahýi rekógui ojejurupe'a ojapyhy hag̃ua so'o oguerekóva. Ambue jagua. Oñapymírõ jepe huguaite peve pe y morotĩ ro'ysã asývape, ndojuhúi hapichápe. Ipahápe ohechakuaa iñembyahýi rekógui okañy hague chugui so'o pehẽngue ha opyta. hese'ỹ. Ko'ápe jaguerekopaite hína pe morangu pe ñamoñe'ẽva'ekue iñepyrũrãme, omombe'u hína sambosambo mba'épa pe oikova'ekue. Ko'ápe peẽ pemoñe'ẽta. Ikatútapa? Ahejáta upévare peẽme pemoñe'ẽ porã hag̃ua. Ikatu avei peheka ambue arandukápe pemoñe'ẽ hag̃ua. Ñamyesakãta ñe'ẽ. Umi ñe'ẽ ikatu hag̃uáicha jaikuaa porã pe oñemombe'úva ñandéve ko morangúpe. Pehẽngue, Ko'ápe jaguereko peteĩ so'o pehẽngue. Sapy'a. Péva hína ndaha'éi oiko meméva. Sapy'apy'ánte oikóhe. Avei jaguereko ha'anga pe ojehecháva katuete. Ha'anga he'i. Péva ikatu jejapo pe espého renondépe térã peteĩ y Morotĩ sakãme pe jaguáicha avei. Ha'e omaña kuri pe y morotĩ sakãme ha ohecha upépe ha'ãnga. Ñapymi. Omoingéma katu hova pe ýpe he'i kuri pe morangúpe. Upéva hína ñapymi, upéva hína ñamoinge ñande rova térã ñande rete pe y guýpe. Avei Ko'ápe jaguereko hína japyhy. Japyhy he'ise hína jaguerekóva ñande pópe, ikatúva ñamoĩ ñande pópe, jaguerekóva ñande popete voi. Ha ko'ág̃a ñanemandu'a jeýta Jaikuaa rire ko'ã ñe'ẽ pe oñemombe'u va'ekue ñandéve morangúpe. Ha ja'e oĩporã piko pe jagua ojapóva? Péicha nde rejepy'amongetáta ha reikuaáta oĩporãpa pe jagua ojapo va'ekue. Eñemongetakuaa avei ne irũnguérandi pe ojapo va'ekue jagua. Ko'ág̃a jahecháta pe jehai retepy. Ko'ápe oĩ jagua ha ha'anga. Oĩmbaite hína, ojehaipaite ko'ápe. Jahechamíta mba'éichapa oñemboja'o pe morangu retepy. Ñañepyrũ vove kuri jahecháma voi mba'éichapa oñepyrũ. Upéva oñembohera voi hína ñepyrũ, pe presentasión ojapóramo hína. Upéi oñemombe'u mba'épa pe ojejapo va'ekue. Upéva hína hete. Ha opa hag̃ua omohu'ã ha upéva oje'e hína paha. Péicha jaguereko hína pe morangu retepy. Kóa hína peteĩ jehaipy upévare jaipuru ñepyrũ, hete ha paha. Ñepyrũ, Peteĩ jagua ogueraha ijurúpe so'o pehẽngue guasu. Peẽ ikatu pemaña jey jey ikatu hag̃uáicha peikuaa porã ha opyta porã pene akãme. Upéi jahecha hete. Péva hína pe ipukuvéva oñemombe'uhápe mba'épa oiko. Ipahápe oĩ pe hu'ã térã ipaha, upépe oñemombe'u ñandéve ko mba'éichapa opa pe morangu, pe jehayhu. Ko'ág̃a jaikuaáta oikóva ha hapykuerépe ohejáva. Upeva'erã jahesa'ỹijóta ko'ã ñe'ẽ joaju. Jaha jeýta ñamoñe'ẽ pe jagua ha ha'anga, ha upépe jajuhúta ojejurupe'a ojapyhy hag̃ua so'o. Upéva hína hapykuerépe ohejáva, iñembyahýi rekógui. Oikóva. Jahechami jey ha jaikuaáta ko'ág̃a mba'épa he'ise oikóva. Omombe'u mba'érepa ojehu peteĩ mba'e. Ha hapykuerépe ohejáva he'ise hína opytáva ojehu rire upe mba'e. Jahecha jey ikatu hag̃uáicha Ñamombyta ñane akãme pe jaikuaa va'ekue ko árape. Ñamoĩmba. Jajapomi ko tembiapo. Omoñepyrũ jehaipy. Paha. Ñepyrũ. Hete. Mba'éicha omoñepyrũ? Oĩ voi hína pe ñe'ẽ ryepýpe. Upeichaite oĩ porã pende rejapóva. Ñepyrũ. Oĩ porã. Ñepyrũ. Upéva hína pe reiporavótava ha remoĩta ijykére. Omombe'u mba'éichapa opa. Hu'ã. Ñepyrũ. Hete. Mba'éichapa héra upéva, pe opa vove hína. Oĩ porãiterei. Upeichaite. Hu'ã. Ko apete oĩhna hu'ã, ápe ñamoĩta hu'. Ã. Omombe'u apañuãi pe oikovaite omombe'úva hína. Mba'éichapa héra upéva? Hete, ñepyrũ, hu'ã. Nemandu'ápa? Peteĩ morangu retepy jahecha hína. Mba'éichapa héra pe apañuãime oñemombe'úva? Hete, ñepyrũ, hu'ã. Oĩ porã. Upeichaite. Hete. Ñamoĩta ko'ápe. Jahechakuaa. Jahecha jeývo ko'ãva mba'e. Yno'õ hypa Chácope. Mba'épa hína upéva? Peguerekóma upépe. Hapykuerépe. ohejáva. Ndokyvéi haguére, mba'e hína upéva? Oikóva, upéichaite, pe oikóva ha mba'épa pe ohejáva hapykuerépe. Ñamohu'ã hag̃ua ñane rembiapo ñanemandu'a jeýta. Jehaipy oguerekova'erã katuete, ñepyrũ, hete ha paha. Ko'ápe jaguerekojey hína jagua ha ha'anga ha upépe ñamoĩjey ikatu hag̃uáicha ñamombarete ñande kuaapy. Péicha og̃uahẽ hu'ãme ñane rembiapo. Aníkena nde resarái, nemandu'áke, ikatuha reñemoarandu reimehã guive.